Voilà, je vous demanderai juste pour la forme de poser vos questions à la fin des présentations de chacun d'entre nous. Sylvie.
Euh, bonjour alleguer, ech wäert op Lëtzebuergesch weiderfueren. Äh, och fir d'éischt mol gudde Moien an Merci, datt der komm sidd. An effektiv, wéi de Roberto scho seet, et vergeet keen Dag ouni datt net eng Annonce kënnt, datt erëm, Riets a lénks am Bankesecteur Benefisser gefall sinn an et reent, et reent Suen. Mir hate gehofft, dass mer um Dësch eng Raison giffe fannen. Alles, wat mer awer bis elo héieren hunn, ass alles mee net léisungsorientéiert. Dat, wat mir um Dësch begéinen, dat ass éischter esou, Jo, d'Banken zu Lëtzebuerg hu schwéngsteg Geld verdingt. Mir bezuele jo awer scho Steieren an droen d'ganz Ekonomie vu Lëtzebuerg. An elo solle mir och nach eisen eegene Mataarbechter eppes musse ginn. Also et ass eng gewëssen Arroganz ze spieren an et ass fir de Moment absolut kee Versteesdemech oder Verständnis fir d'Cause vun de Mataarbechter vun där aner Säit, déi eis entgéint kënnt. Et ass bien au contraire, Loosst eis maache wéi mer wëllen, déi eng ginn ëmmer méi räich an déi aner kréien ëmmer manner. An dëse gesellschaftleche Phänomen fanne mer eben och am Bankesecteur verstierkt erëm. D'Schéier ass enorm, de Plaffang vum Kollektivvertrag erreecht haut schonn net méi, scho laang net méi d'Mediane vum Secteur. An dat ass eng Honte. Also d'Märchen Nummer eent, dass de Banquier nach esou vill verdingt, dat ass eriwwer. Wann Dir zum Beispill, ech weess net, haut kuckt, wat een am Bankesecteur mat engem Bac plus 4 oder Bac plus 3 verdingt an no zéng Joer kritt, dann ass dat effektiv manner, vill manner wéi op aner Plazen en, am SAS-Vertrag eng Aide-soignante oder am, bei der Encevoz, fir se net ze nennen, en Elektriker. An dat ass, do ass absolut Opbesserungsnoutwendegkeet. Dat kann net esou stoe bleiwen, net wa mer d'Finanzplaz net wëllen en péril setzen. D'Finanzplaz ass wichteg fir Lëtzebuerg an. D'Finanzplaz sinn awer virun allem seng Mataarbechter. An Leit zéie Leit un, dat soen net ech, dat soe souguer Financieren, dat soe Leit, déi op ganz wichtege Poste sinn an de Banken an am House of Training. An dat ass esou, de Finanzsecteur lieft vu senge Mataarbechter. A fir do ze schaffen, muss et gutt sinn. Och d'Konditiounen am Moment, d'Salairsconditiounen an d'Aarbechtskonditioune sinn net gutt. An de Lëtzebuerger geet scho laang net méi bei d'Banke schaffen a geschwënn och net méi de Fransous an den Däitschen och net, wëll och do ronderëm guffen et Verbesserungen, déi hu gutt verhandelt, do gëtt et och Indexen an déi hunn och Saache bäikritt. An hei musse Jalone gesat gi fir d'Zukunft, an zwar an net andeems mer kollektiv Verschlechterunge maachen, mee Verbesserungen. Mee d'ABBL schéngt do effektiv eng ganz aner Vue ze hunn. A wéi de Roberto scho gesot huet, d'Konjonktur ass, an si ass 2020, 21, 22 exzellent. An dat sinn net meng Wierder, dat sinn net eis Wierder, dat si souguer hir eege Wierder. An 2023 schwätze mer souguer vun extraordinär. Also wéini kréie mer da Verbesserunge wann net elo? Mir hu vun eisen Ekonomisten, eisen Experte vun der Chambre des Salariés, an hinne vun hei aus och een décke Merci, ausrechne gelooss, dass wéinst der gudder Konjonktur all eenzelne Mataarbechter 4,5 Prozent pro Joer misst kréien, fir datt mer déi, fir déi Valeur ajoutée, déi e bruecht huet par rapport zu senger Lounerhéijung, déi en déi lescht Jore kritt huet. Fir dass d'Proportiounen nees op deem selwechte Punkt wiere wéi an den normale Joren, dat heescht virun 2020. An da giff ee jo mengen, dass déi Vertrieder, mat deene mir ze dinn hunn, déi en face sëtzen vun der ABBL, dass déi dat och misste esou gesinn, zumindest usazweis. Mee nee. Märchen Nummer zwee, wat mer dann ëmmer opgedëscht kréien, dat ass effektiv dat vun der Kompetitivitéit. Wa mir ze vill gourmand sinn, dann gëtt et muer keng Finanzplaz méi. An Dir wësst ganz genau, dass dat net esou ass, respektiv mir wëssen et, well mir erliewen dat elo schonn 20 Joer am Finanzsecteur. Et si Jore ginn, wou mir verzicht hunn op Augmentation linéairen, an trotzdem goufen et Sozialplang, an trotzdem goufen et Licenciementer, an trotzdem goufe strategesch Décisiounen getraff, fir eppes outzusourcen, ze nearshoren, ze offshoren oder a Portugal, a Malaysien an heiando. Dat huet näischt mat der Lounmass hei zu Lëtzebuerg ze dinn. A wa mer da Lounmass soen, da wësst Der ganz genau, datt mer, da musse mer d'Charge patronallen derbäihuelen an datt Lëtzebuerg do nach ëmmer immens an engem Ëmkrees vun 150 Kilometer déi beschten huet oder déi gënstegst huet an deem Ëmkrees. Deemno, wann een eng Décisioun hëlt fir. an Europa oder an deem Ëmkrees wëllen eng Restrukturatiouns maachen, dann huet dat näischt mat deem ze dinn, wat mir wëlle fir eis Mataarbechter aushandelen. De Finanzsecteur attraktiv maachen ass commun, allerdéngs d'Method, wéi et ass, ass absolut fundamental opposé. Mir hunn e Katalog eragereecht an natierlech ass dee Katalog eng Wonschvirstellung a verhandelbar. Mir hunn zum Beispill effektiv d'Augmentatioune vun de Seuils de départen ëm véier Prozent eropgesat. An och do musst Der wëssen, dass mer en Attraktivitéitsverloscht hunn, alleng duerch d'Erhéijung vum Mindestloun ouni Index, vun 9,7 Prozent. Deemno soe mir dann, maja, da muss, wann een nach haut wëll an de Finanzsektor oder soll an de Finanzsektor, dee réglementaire ass, deen, wou ee kontrolléiert gëtt, wou stresseg ass, wou een all Dag muss Objektiver ofliwweren, wou een och, ech weess net, net onbedéngt kollektiv schafft, mee éischter individuell ee mat deem aneren an Konkurrenz steet, hu mir gemengt, 4 Prozent op d'Joer wier do e Mindest, wat mer misste kréien. Dann hu mer och e, wollte mer nees e Barème. Wéi gesot, de Barème am Finanzsecteur haut, dee geet vun 3.305,50 Euro am Groupe A, dat ass den éischte Seuil de départ, bis an dee leschte Plaffang, deen allerleschte Plaffang, garantéiert am Kollektivvertrag, geet bis 6.017 Euro. Elo fannt Dir dat vläicht vill. Ech soen Iech, dat ass net vill am Verglach zu deem, wat an aner Kollektivverträg ausgehandelt gëtt, wou och Multinationallen sëtzen a wou och diktéiert gi vu Mammenhaiser, déi net onbedéngt ëmmer an Europa sinn. Dann wollte mer effektiv e Barème nees aféieren, deen op zéng Joer geet an och net prozentual, mä mat zéng Euro, Indice 100 Punkten, fir deem e bëssen entgéintzewierken. An dann hate mer gesot, fir een, deen näischt iwwert de Barème kritt, iwwert déi Lountabell, datt dee misst eng Augmentation linéaire kréie vun 2,5. Also Dir gesitt, mir hunn net an, an, an gemaach, mir hunn entweder dat engt oder dat anert. Mir hu wierklech probéiert do raisonnabel ze sinn. An dann eeben och fir ze soen, hei déi Prime de fidélité, déi et gëtt, déi awer ganz progressiv ass a ganz lues ass, fir déi z'accéléréieren, fir och déi, déi méi jonk a méi mëttel. laang Leit déi do sinn, fir déi e bëssen un der Staang ze halen an ze fideliséieren. An dann natierlech eng Introduktioun vun engem neie Grupp E an och vun de Kaderen. Dann hat mer awer och um Niveau vun, an mir wëssen, datt d'Employabilitéit an d'Formatioun an d'Weiderbildung den A an O ass, fir effektiv muer am Finanzsecteur ze bestehen, och do hu mer e, wollte mer den Droit individuel verstierken, fir en an esouguer e richtege Compte épargne formation opbréngen an an de Finanzsektor integréieren. An dann eben och, dass een individuell Rechter a kollektiv Rechter verstierke giff am Kader, wou dann de Fall kënnt an ee giff entlooss ginn. Da si mer scho bei der Conciliatioun professionelle a vie familiale. Och do hate mer effektiv eng Flexibilisatioun. Mir waren averstane fir eng Flexibilisatioun vun der Aarbechtszäit, awer net just an eng Richtung. Mir wollte wierklech soen, okay, da geet se an déi zwee, déi zwee Sensen. Mir si bereet, vun ning Stonnen den Dag op zéng Stonnen den Dag eropzegoen, mee da muss awer och iergendwou eng Kompensatioun kommen. An déi Kompensatioun hu mer eis eeben inspiréiert, indeed, vun enger grousser Bank, Dir kennt se all hei am Land. Si huet. déi do färf, hein, an si huet dann eben déi Jours de conciliation, fir do deem och entgéintzewierken. Och do njet, njet, njet. An dann hat mer natierlech och nach, effektiv, KI ass e grouse Sujet an d'Risques psychosociauen sinn e grouse Sujet. Och do wollte mer renforcéieren, fir dat ze begleeden, fir dat seriö unzegoen. An dann eben och effektiv méi Rechter a méi Matsproocherecht fir d'Delegatiounen an den Entreprisen. Also dat heescht, eise Katalog, esou gesi mir en, a mir gesinn eis als déi Gutt, mir wollte Substanz asetzen, mir wollte Qualitéit, Garantien a Lounentwécklungen ouni Konditiounen nees an de Finanzsekt, an de Bankesektor erabréngen. Si allerdings, an dat gesitt Der am Communiqué, dee mer Iech ginn hunn, ass einfach kompetitiv. A kompetitiv heescht, mir mussen d'Meedchen, Verschmäleren, nach méi dënn, nach méi schéin, ech keng Ahnung, muss 20 Kilo ofhuelen bis näischt méi do ass, Suppressioun vum vun allem, Ausheelegung vun Public an och vun de Lountabellen an de Garantien an Verbesserunge vum Loun just iwwert d'Meritokratie, dat ass hir Visioun wéi esou Bankesecteur ze fonctionnéieren huet. An da wëllen se natierlech och, an do musse mir oppassen, datt se net een deen aner géinteneen ausspillen, ne, déi Jonk géint déi Al an, an, an esou weider an déi Mëttel an, jo. Also mir sinn op alle Fall fir d'Leit alleguer do a mir hunn de Mandat vun de Salariéen alleguer. An dann, jo, ech gi lo net weider drop an, meng Kollegin wäert dat och nach maachen, op alle Fall, mir brauchen e Finanzsecteur oder Bankesecteur, deen nees weider attraktiv ass, an zwar net just fir d'Aktionären an net just fir d'CEOen, well déi Steiererliichterunge kréie lénks a riets, mee och virun allem, a mir schwätze fir d'Mataarbechter. An fir eis ass d'Method ABBL, d'Méritocratie, ass et ass mol nemme eng cage dorée, et ass just nach eng cage, et ass mol nemme doré, well du bass dengem Chef absolut ausgeliwwert, du hues och nach, stees an Konkurrenz mat dengem Mataarbechter niewendrun, deen awer muss däi Backup sinn. An fir eis ass dat net de richtege Wee. Dat ass net de séchere Wee an dat ass och sécherlech net esou, wéi een eng durabel an prospère Finanz a Bankeplaz kann maachen. fir d'Mataarbechter a fir mir fannen dat esouguer verantwortungslos a mir brauchen en zukunftsträchte Bankesecteur, wou et attraktiv ass ze schaffen a mat gudde Loun an Aarbechtskonditiounen. D'Mataarbechter hu geliwwert, d'Resultater sinn do. Elo muss d'ABBL an hir Membere Fäerf bekennen, wou hir Wäertschätzung fir d'Mataarbechter ass. D'Erwaardunge si grouss. A mir sinn net bereet, och nëmmen ee vun enger Lounerhéijung auszelossen. Kucke mer emol, wéi dem Premier seng an de Financieren hir Tackle-down-Effekt-Economy da elo, ob déi da elo erofreent op jiddwereen. Also, wéi gesot, ech halen hei op, well ech gi rosen. Ech gi weider un d'Marie-Hélène.
Gudde Moien och merci vu mir, dass Der komm sidd. Esou wéi meng Homologen hei e. geschwat hunn iwwert d'Situatioun vun de Kollektivvertrag vu mat Verhandlung mat der ABBL. D'Situatioun ass ganz schwiereg an et ass och net méi schéin, wat si do komme mat Propositiounen. Déi eng kréien, déi aner net. Ech mengen, d'ABBL oder de Secteur huet vergiess, wat un 2008 geschitt ass, wou de Bankesecteur an der Kris war. Si hu vergiess, wien huet se gehollef do an déi Zäiten gutt erauszekommen. An elo ass et un hinnen, och d'Leit do Merci ze soen. An et gëtt héich Zäit elo, dass si hiren, hire Fanger beweegen, klenge Fanger beweegen, soe mer et esou. Wat sécher ass, ass et, Mir hunn elo eng Remark krut vum CEO vum ABBL, déi net agreabel war ze lauschteren oder ze héieren. Et war net méi spéit wéi gëschter Owend, wou hien huet gesot, wa mer net réckgängeg maachen mat eisen Conditiounen oder eise Cahier de revendications, well deen ass ze gourmand, da wäre mer zoustänneg a responsabel vu Licenciementer, déi giffen an Zukunft kommen. An dat ass en No-Go. Also do hate mer gemengt, mir gi verdreemen eis esou e Chantage oder e Feeler, also d'Schold ze ginn un de Gewerkschaftssekretären or un d'Delegéierten, déi matnegociéieren. Also et ass sécher, mir wäerten net réckgängeg maachen. Et ass sécher, datt d'Leit, jiddereen wëll e Stéck vum Kuch an net nëmmen d'Aktionären. Wat sécher och ass, dat ass, déi mussen d'An opmaachen, fir all déi Joren, déi Leit do geschafft hunn, Stonnen, Iwwerstonnen, déi se emol net gesinn,